Dilwyn, da chi'n byw mewn lle ofnadwy o braf uh, yn fan hyn. Disgrifiwch y ffarm Be di'r set-up gyda chi yn fan hyn? Dwi'n meddwl hon ydy ffarm deuluol lly. Um, dwi'n byw ar fferm enw Parthamal, ffarm gyngor. Um, Mae'n had yn byw drwy Rhesa ar Glan Llyn. Um, da ni'n gweithio drwy'n gilydd, um, ffrio lot. And um, dwi'n meddwl bod o just fel mae pobl lly. Ie, yeah, mae'n mae braf iawn yma, da ni'n ni, ni ffodus iawn i cael byw yn fath le. Mae hi'n nefoedd o, o le yma. Um, Sut mae'r flwyddyn ddwytha ma di bod i chi? Yn, fedra, fedra ni'n cwyno'n ofnadwy, ah. da, da, da, da ni'n ffodus iawn. Mae gennym ni'r holl awyr agored yma i, i grwydro ac i fynd. Um, Oedd yn merch neu'r byd yn mis Mai. Oh, Felly, fedra ni ddim... Mae wedi bod yn flwyddyn heriol, do, oh. ond ar, i goron i'r cyfan nath hi hefyd wedyn o'dd o'n mynd i... Plentyn lockdown go iawn 'de? Ie plentyn lockdown ie so 'dan ni 'di bod mewn ryw bybl bach braf yn fama rili do. Do. Mae'n dda gweld um, cwpl ifanc yn gwneud llwyddiant o, o ffarm a fan hyn. Be di'r heriau mwyaf ydych chi'n wynebu pan ydych chi'n trio wneud i fusnes ffarmio lwyddo? Ar hyn o bryd, um, wel, dim ansicrwydd ond yr ffaith bod yr NVZ mae'n mynd i ddod mewn yn mynd i fod yn eitha her iddyn ni dod drosti lle. Mae o'n, yn marn i, mae'n gost ychwanegol. Mae'n anodd, wel, sa chi sbio ar chwmpas yn yma, sut drwllwch chi gymharu ffarmio tir yma, mae ffarmio'r ochr wyddfa, de, tydio am rhyw fath na di, yeah. ac i beintio Cymru oll dan yr un brwsh, dwi'n mynd i lot o syndwyr i mi da. Mae po, ma bob ffarmwr dwi'n abod yn o ddifri am warchod yr hmm. amgylchedd. Mm. Mae eisiau gweithio y ddau efo'i gilydd yn does? Camau cry i warchod yr amgylchedd a peidio cosbi ffarmwr yr un ffryd.
Dwi o'r farn na tyda ni mymau berchen y tir yma, mond i watchad ar ei ôl o'n bach, a'i basio fo ymlaen i'r genhedlaeth nesa, gobeithio mewn gwell cyflwr na dda ni wedi ffeindio. Mm. A dych chwa, dwi'n hollol gytun bod eisiau gwneud y pethau yma, ond efallai bod yna ffurf gwell o mynd eich chwmpas i dde. Yeah. Pa mor bwysig ydy hi chi bod eich gwleidyddion chi a Llywodraeth yn gwrando arnoch chi ac yn gweithio mewn ffordd sydd yn, sydd yn eich annog chi a'ch helpu chi fel, fel, fel diwydiant? Dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig, da ni'n gweithio'n galed, mae, mae bywyd yn, yn, yn, mae'n waith caled, mae yna oriau hir i chdi yn ymwneud, wedyn Mae isio i ni weld bod yn gwleidyddion ni yn gwneud y gorau er mwyn ni. Mae isio, pan da ni'n rhoi croes yn y bocs na, da ni eisiau gwybod bod y person yna mynd i sefyll dros beth da ni eisiau yn fama. Chos weithiau mae'n llais ffarmwr yn gallu cael ei ddiddymu, cael ei dawelu. Mae yna lot o bobl yn gweiddi dros lais ffarmwr a beth da ni'n neud, yn enedig dyddiau yma. Dwi'n meddwl mae gwaith ffarmwr yn cario ymlaen, dim ots be, neu pwy sy'n mewn pŵar, lle. Felly, da ni yn ddibynnol, rili, really, ar pwy pwy sy'n yn cynrychioli ni i wneud be da ni'n wneud wertho a i, i, wneud, i newid ella'r ffordd mae pobl yn meddwl amdan be da ni'n gynhyrchu, be mae ffermwyr y wlad yma yn gynhyrchu a sut da ni'n gynhyrchu fo hefyd yn hollol wahanol i ella'r be maen nhw wedi glwad ar y newyddion yn falle um, ac ar fatha cyfryngau cymdeithasol.